a khensa ku mpfula channel ya matimba emanoni maleki youtube channel kumbe mi subscribe hi ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ni la ku vulavula hi mhaka ya xigalani vanhu vo tala hi tiva ku xigalani hi lexi ya xitsonga ku ngati ya homu or ngati ya nyimpfu or ngati ya mbuti or ngati ya swifuwo swin'wanyana xigalani ni le ka hina vanhu xi kona a ni ku na lava va ku loko ku ri ku xaviweni ka swinwiwa swo karhi vona a va xavi lembe hinkwaro yena o tirha ku xaveriwa mara wa tirha kumbe i na business ro karhi na vosesi vo karhi mi kuma ku hi lava loko va fika lomu vanhwini nakona swi tano munhu wa tirha i na business ro karhi mara yini i ti endla xigalani loko mo languta na tindhawu letiya ta le swilungwini kwalomu ku xambiriwaka kona mi kuma mi tshama emalayinini kumbe a tirhon'wini or van'wanyana mi na majarata mo karhi ma swi tiva ku loko za ku fika nkarhi wo karhi boti wo karhi or sesi wo karhi mi ta twa a ku ndhawini kumbe a fika a gongondza wa swi tiva ku wena i dya swakudya hi nkarhi muni a endla yini ke ivi i fika i n'wi phamela le ndlwini ya yena or le run'wini ya yena fridge yi tele hi swakudya na tirhaga ti tele hi swakudya a nga dyi o budget-a i budget-a yini i budget-a hi vanhu van'wanyani hi vona lava hi vulaka yini hi va vulaka swigalani na loko mi languta lomu ku fambeni loko u va ku heyi a hi ti humeseni nyana ku yiwa ku yini le ku ku fika ku hungasiwa yena a nge xavi byala i ta endla i ta tsonga ngati ya van'wanyani a ni yini i xigalani ma ni twisisa na loko mi kuma ku lomu maxakeni ku na mitlangu ku endliwa yini yini va ku hayi a hi humeseni tithubobo thubobo or ticheleni cheleni yena hayi a nge swi endli swi sweswo i ta endla i ta yimela le mfungwa le i ta ta loko a vona ku swilo hinkwaswo swi tshamisekile a ni ku na lava mi kuma ku loko ku ri na minkosi lomu mitini yena i fika i fika hi mugqivela nampundzu kumbe a fika laha a fika hi wavutlhanu namadyambu a kuma ku swilo swi tshamisekile mara loko se maxaka laman'wani ma fika hi yena a rhangaka mahlweni a va phaketelaka swakudya a va nyiketela kwihi a va nyiketelaka mabyala loko ku ri ntlangwini mara mi kuma ku munhu yaloye na peni yinene a nga yini a nga humesangi i wela ka yini i wela ka swigalani i yindle i tsonga ngati ya van'wanyani ma vona a ni ma swi vona na le matikoxikaya lomu makaya mi kuma ku hayi loko makhelwani a twa ku hayi va ri vana va lava ku dya i ta twa van'wana a ku tsutsuma ye le ka makhelwani i ya ya dya kona yena i endleni i va a ri i va a ri ku sevheni ka swakudya loko a kha a sefa swakudya leswiya i endlela yini ku ku a hlayisa ivi vana va yena va ta kota ku dya loko a vona ku le ka makhelwani swi herini swakudya loko vana va makhelwani va ta va ku va ta ku huweni na lava wa va hlongola ku fambani fambani mi ya kaya ma because of what i yini I xigalani xigalani xi endla tano vanhu va ka hino loko xi xurhile hi ngati ya vanhu van'wanyana xi endla xi tlhe xi famba yini xi famba xi tikukumuxa xi ti yisa henhla na le henhla mi ta twa hayi mina hayi mina a ni delini swona a ni tirheli swakudya he mina a ni tirheli yini yini wa swi tiva ku yena i ya dya kwihi ma ni twisisa na loko ku ri lomu tikhampanini lomu mintirhweni va endla swona van'wanyana va vona mi kuma ku loko ku fika nkarhi wa lunch i ta fika a hoxa voko a ka swakudya swa vanhu van'wanyana ku hava na siku na rin'we kumbe yena a ta ku a fika ku hayi a hi dyeneni vafotho kumbe hayi khomani laha mi nge ni yena ya xava swakudya hi dya yena yini i dya swa van'wanyana i nghenisa ku avokweni ra van'wanyana van'wanyana va vona hi lava va kuma ku swigalana swa kona lomu tikhampanini to hambanahambana loko ku ri na tifriji leti a tikulukumba hi lava va fika va endle va yiva swikhafuthini swa van'wanyani va dya loko n'wina mi ri ku tirheni yena i ta ya kwale swi tshama kona swakudya kumbe a khixini kumbe a katini tanihileswi va swi vitanaka kantini lava tikhampani i ta fika i ta fika a teka swikhafuthini swa vanhu van'wanyana a dya loko a dya laha loko ku fika lanji n'winyi wa xikhafuthini i ta ri laha a rile ivi yena mi yela ku hwi ma ntwisa e mi kuma ku swin'wanyana swi galanile lesweswo mi kuma ku vo n'wina xi mi tsonga ngati loko mi ya ku phapha munhu a ke ten room munhu a ke fifteen room hi yini hi ngati ya